Uh, Wel, y newid mwyaf da ni wedi weld ers agor ydy bod natur yr adeilad wedi newid yn gyfan gwbl uh, bron iawn, lle mae yna lot mwy o bobl yn dod trwy'r drysau, mae'r busnes yn yr, yr, o ran gwerthiant bwyd a diod yn y caffi wedi cynyddu, yym, mae defnydd yr adeilad jyst yn gyfan gwbl wedi newid, pobl newydd trwy'r drws, so mae o wastad yn, yn beth can- i- i'w ganmol 'lly. Yy, ond yn ehangach na hynny, mae Dwi'n meddwl yn yn saff deud bod yr busnesau yn y yn yr ardal Caernarfon hefyd wedi elwa. Yym pobl ella'n dod am ddiwrnod allan i Gaernarfon yn hytrach na jyst am awr neu ddwy. So so mae o 'di ymestyn faint mae pobl yn aros yn y dre ac yn gwario mwy yn y dre. Wel, mae'r buddsoddiad wedi mynd tuag at yr estyniad yn amlwg ac o fewn yr estyniad mae gennym ni ddwy sgrin sinema, un sy'n dal 119 a'r llall yn dal 65. Mae yna swyddfeydd newydd, swyddfa docynnau, mynedfa newydd, stafell flêr lle mae yna weithdai amrywiol i blant ac oedolion, celf yn cymryd lle a wedyn stafell gyfarfod ychwanegol hefyd.

A does yna ymdwywaith bod yr ardal wedi bod yn edrych yn flêr dros y blynyddoedd. Uh, mi nathon ni sicrhau pres ychydig o flynyddoedd yn ôl i ddiogelu'r adeiladau ar be oedd yn cael ei alw'n gyffredinol yn uh, safle'r ynys, sef uh, rhwng Ffordd Sant Yselen a'r maes parcio. Um, Mi ydan ni wedi sicrhau trwy grant gan nifer o gyrff y loteri, Llywodraeth Cymru, i fuddsoddi rhywbeth fel chwe miliwn o bunnau yn y safle i greu rhyw ail 19 o unedau bychan canolig a tri safle lle mae rhywun yn gallu dod ar ŵyl ie yym ma' 'na dri oron ni yy d- ma' ma' ma' hwn yn r- m- ma' ma' treftadaeth yn eitha pwysig wedyn ma'r cynllun yn rh- yn ma' 'na rhan o'r o'r cynllun yn adeiladu o'r newydd on' ma' 'na rhan o'r ade- yy o'r cynllun hefyd yy yn yn yy a- yn ail greu pethe sy wedi bod 'na a a ma' ma' hynny ma' ma' creu y ddau beth mewn un safle yn yn gallu bod yn anodd iawn. Wel, mae 'na welliannau wedi digwydd yn Gaernarfon yn, yn, ar y doc a, ac ar y maes, a mi oedd hwn yn, yn cael ei weld fel y trydydd blaenoriaeth. Um, Mae'r ma, ma safle wedi bod yn fler um, a doedd o ddim yn addas i rhywle oedd anagos iawn i safle treftadaeth y byd uh, a mi oedd uh, yr hen swyddfa'r harbwr yn yr adeilad rhestredig. Felly, oedd o yn embaras i'r ymddiriedolaeth a fyswn i'n dweud fod yn embaras i'r i'r dre ei hun. Mae ma hwn, gyda datblygiad y rheilffordd, yn mynd i greu rhyw ardal lle, lle mi fydd na fywyd Um, a, a, a dyn ni'n gobeithio bydd bobl yn ymfalchio, bobl lleol, dim jyst yr ymwelwyr, yn ymfalchio yy fo' 'na rhywbeth yn digwydd yno a fo' 'na fobl o gwmpas y lle a gweld rhyw adfywio a dw i'n gobeithio y fydd hwn yn dechre yn yn symbyliad i adfywio yym ar hyd yr afon hefyd ac os dych chi'n ma' angen rhywbeth i fod yn gatalydd a dwi'n gobeithio bydd hw- y datblygiad yma yn gwneud hynny. Yy ma' 'na grwpiau yym wedi bod y celfyddydol wedi bod yn defnyddio hen safle yym Brunswick yy gefa- cynllun gefal yr ynys A dwi'n mawr obeithio fydd 'na modd i ni ddenu pobl ifanc i ddefnyddio un neu ddau o'r unedau sy fydd ar y ar y safle. Mae'n bwysig bod ni yn yn yn cofio am yr artistiaid lleol, a ma' hwn yn gyfle, dwi'n meddwl, yy iddyn nhw yym i fod yn rhan o rywbeth cyffrous iawn i'r dre.
Wel mae trwy gael y grant tuag at gost yr adeilad orsaf newydd yma wedi galluogi ni i gael cynlluniau llawer mwy uchelgeisiog sydd yn rhoi yr cyfleusterau cyfoes o'r raddfa ucha sydd gennym ni fama. Yym wel mae prosiect fel hyn yn haeddu i ddweud gwir ar gyfer denu mwy o ymwelwyr i Gaernarfon ac mae yna wedi galluogi ni i roi cyfleusterau ychwanegol gwell ac o'r raddfa uwch yma, fel er enghraifft y toiledau ar gyfer pobl sydd efo nifer o anabledd, sef Changing Places Toilet 'di enw fo. Yym, yr unig un sy'n Ngwynedd tu allan i i'r ysbytai. Yym, hefyd mae hyn yn yn galluogi'r orsaf gael ei farchnata ar gyfer nid yn unig Brydain i gyd ond ar draws y byd. Mae y prosiect yn helpu gwella busnes. Ar hyn o bryd mae gennym ni tua 100,000 o bobl yn defnyddio'r orsaf. Drwy gael y cyfleusterau gwell a chyfoes 'ma, fyddan ni'n gobeithio dros y blynyddoedd nesaf i gynyddu'r nifer o bobl sy'n defnyddio'r orsaf i o wel targed o ryw 125 o filoedd i gychwyn a gobeithio iddi cynyddu fwy na hynny. Yym mae prosiect fel hyn yn yn Roedd yr orsaf a'r rheilffordd ar lefel ucha' o atyniadau yn yr ardal 'lly. Mae'r orsaf newydd 'ma yn rhoi cyfleodd i gyflogi pobl lleol, fel 'da ni 'di gwneud ar hyn o bryd, yn y broses terfynol 'wan o gyflogi yr staff yma. Mae rhei wedi cael eu penodi'n barod, i gyd yn bobl lleol. A hefyd, bydd, drwy gael yr orsaf newydd 'ma, mae'n rhoi cyfleodd A i'r gymuned gael defnydd o'r gofod pan does 'na ddim trenau'n rhedeg ac yn y blaen 'lly. Ac hefyd bydd o'n denu mwy o bobl i'r rhan yma o'r cei llechi a fydd yn hwb i Gaernarfon a Cymru gyfan i ddweud gwir.